Garedig, a diolch i chi, swyddogion a phwyllgor yr Eisteddfod, am y gwahoddiad a'r fraint o gael bod yma heddi. Mae sefyll ar y llwyfan fan hyn yn dod nôl â llu o atgofion, a rheini'n atgofion melys iawn, o gystadlu yn yr Eisteddfod hon, ac o fod yn yr ysgol hefyd yn arwain côr Teifi yn Eisteddfod yr ysgol. Yn ôl mam, roedd hi'n 1977 arna i yn cystadlu am y tro cyntaf yn Eisteddfod Llambed. A mae hyd yn oed yn cofio taw Gwen a Mair yn mynd i'r ffair a bero gân. Ac o hynny ymlaen, doedd dim stop arna i. Roedd penwythnos Gŵyl y Banc mis Awst yn benwythnos Steddfod Llambed am dim byd arall. Fel yr oeddwn yn mynd yn hŷn, byddwn yn mynd trwy'r rhaglen i weld faint o gystadlaethau y byddwn yn gallu cystadlu ynddynt, ac yn gwneud pob math o gystadlaethau erbyn y diwedd, yn canu, yn llefaru neu fel adrodd fyddai llawer dyn wrth gwrs, ac yn chwarae piano hefyd. Diddorol hefyd yw cofio pa fath o bethau sydd yn dod i'r cof. Rwy'n cofio cyrfa llun wedi ei dynnu un flwyddyn ar ôl cystadlu, a'r ffotograffydd yn gofyn i mi roi cwtsh i'r goeden tu fas i'r ysgol a chnoi i mewn i nectarîn, a dyna'r llun a ymddangosodd yn y papur yr wythnos ganlynol. Erbyn heddiw, Mae mor braf i weld fel mae Eisteddfod Llambed wedi symud ymlaen. Braf iawn yw gweld cystadlaethau cyfoes fel Sgen ti dalent? Byddwn ni wedi bod wrth fy modd yn cystadlu yn y cystadleuaeth honno. Braf hefyd yw gweld cymaint o blant yr ardal yn cystadlu mor frwdfrydig ar y llwyfan yma heddiw, ac o safon uchel iawn. Bydd y profiad o fod ar y llwyfan yn magu hyder ar gyfer pob math o bethau yn y dyfodol, boed yn gyflwyniadau mewn gwersi yn yr ysgol, i gyfweliadau ar gyfer mynd i'r coleg neu y gweision swyddi nes ymlaen mewn bywyd. Fel y soniodd Lina, rydw i'n athrawes cynradd ers blynyddoedd bellach. Ac un o'r pethau sy'n rhoi mwynhad cynnar i mi yw hyfforddi'r plant ar gyfer cystadlaethau gwahanol, sioeau a chyngherddau. Wrth roi cyfleoedd fel hyn iddynt, rydym yn gweld talentau yn amlygu o fewn y disgyblion, ac o bosib, heb y profiadau yma, ni fyddai'r doniau hyn yn cael eu meithrin a'i datblygu. Gyda arian y Llywodraeth yn cael ei dynnu oddi wrth y celfyddydau dro ar ôl tro, mae'n rhaid i ni'r Cymry sicrhau bod ni'n ceisio ein gorau i wneud yn siŵr bod y celfyddydau yn aros yn bwysig yma yn ein gwlad, a bod ein pobl ifanc yn parhau i gael y cyfleoedd i gystadlu a pherfformio mewn eisteddfodau a chyngherddau. Braf yw gweld y cystadleuaeth llais Llwyfan Llanbed yn buddsoddi yn eu hieuenctid. Deallan y bydd yr Eisteddfod hon yn hanner cant oed yn y flwyddyn 2016, ac rwy'n siŵr y bydd yna ddathlu mawr. Ond rhaid i ni sylweddoli na fyddai'r Eisteddfod hon yn bodoli heddi heblaw am y criw gweithgar, ymroddiad a brwdfrydig sydd yn rhoi o'u hamser er mwyn sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod ers y cychwyn cyntaf. Dyw trefnu Eisteddfod ddim yn digwydd dros nos. Mae oriau o gyfarfodydd, gwneud galwadau ffôn, anfon e-byst ac ati yn digwydd tu ôl i'r llenni. Felly, diolch i bob un ohonoch sydd wrthi'n gweithio mor galed i sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod. Wel, rwy'n siŵr eich bod yn ysu i weld mwy o gystadlu. Felly, ga i gloi gyda ychydig o fanylion a ysgrifennais. Roedd haf hir unwaith eto. Gŵyn o banc sydd yn dod. Ac yn Steddfod Llambed, cystadlu yw'r nod. Y plant canonyedig i'r ardal i ddechrau, sy'n mynd ar y llwyfan a rhannu eu doniau. Er nad yw pob un yn hoff o lwyfannu, mae'n adran lenyddol, ewch ati i sgwennu. Neu beth am greu llun, crochenwaith neu gwlâu? Amrywiaeth sydd yma i bawb i'w fwynhau. Ar y nos Sul, cystadleuaeth ragorol a fydd yn rhoi cymorth ar gyfer dyfodol y cantorion ifanc, ie, llais Llwyfan Llambed. Bydd hon y noson werth chweu, ewch i'w clywed! Daw cystadleuwyr o bob rhan o Gymru erbyn dydd Llun i lefaru a chanu.